But it is not the case here as Honorable Mugadza hosted a thank you rally and party to celebrate the faith and trust the people of Mutasa South have in him to lead and represent them in parliament. The event was graced by His Excellency President Emerson Dambudzo Mnangagwa. Taitirwa rombo rakanaka kuti president wenyika ino baba Dr. ED Mnangagwa vakazviona zvakakodzera kuti vauye kuzotitenda vachishanda nesu saka toda kutenda toda kufara kana izvozvo tiri kuda kuti eh, constituency ino ichinje Thousands of people from across the constituents thronged Biyuli Torondo Primary School grounds to meet the president of Zimbabwe. This is the first time president wedu vechiuya muno kubudikidza ndiMP wedu vamugadza vatatsvaka kubva kubura izvezvi. tinonzwa kusununguka zuva ranhasi ndiri kufara stereki nekuti ndikuda kutoonawo purezidenti wedu tiri kufara zvikuru tiri kutozwa neropa kunye tsinga dzese dziri kunyatsa kufara chacho kuti mukuru wedu nhasi ari kutsika muno mubvuri wenyika yedu ndikunzwa kufara nhasi nekuvhizitirwa kwataitana purezidenti Ah, ndakapedzisira kuona president kubva wapinda pachigaro asanda waona live The people of Mutasa South have a lot of expectations from their National Assembly member and they are happy with the programs he has already initiated to improve their livelihoods. Eh, MP wedu tinoda kuti atiitirawo development mumacommunities edu akatitenderedza kugadzirwawo maroad tisu semayouth vechipuhwa maproject ekuti tiiti tiri kutarisire kuti sechidiki kudai achatisimudzira kutipa mapurojekiti like izvozvi zvine mapurojekiti ehuku aakanga achitipa saka tiri kutasira kuti achatiitira mamwe mapurojekiti akaita sekutipa mombe dzedheyiri kuti tisimukire nekucherese zvibhorani zviya zvekuti tishandise zvinenge zvine masola zviya masolar panel nezvimwe zvaka nekusimudzira muzvikoro tine zvikoro zvakati o oh, zvatiri kuona zvakati sarirei kumbiro tichiisirwa maprojects ehuku kuendeswa kumaprojects ekuti tinenge tichisona tichiendeswawo kuchikoro kuti vatibatsiriwo nemari yemaschool fees tinotarisirawo kuti semadzimai tinofanirwa kusimudzirwa tichipiwa mapurojekiti akawanda kupfuya huku kuchengeta nguruve zvese zvichitibatsira kuti tibhadharire vana vedu kuzvikoro vakupinda kwatawa mugadza vaona kusuda zvaitanga kuchinja pane madhikurumenzi ato apo nezvimwewo zvaakatanga kuitwa kubva mumashura achikambeni apo aibatsira vanhu kurapisa chemberi mahara saka vanotidikuromeka chiitwa munzvimbo iyoyo

Ndikubidzei kutenda vana venyu ava vakandivhotera kuti ndipinde muparliament. Thank you my comrades, thank you very much. Zvitemo zvenyu ndataura ndavaudza murambi. Biyuni primary school maudzwa history yayo. Chikoro chainzi chemumapurazi. Tinazvo seven muno constituent zvazvakatisairei asi kubva pauya new dispensation tiri kuzvigadzira. Honourable Mugacha is set to launch a constituents youth farming project which he is working together with one local university.

Takapatira neAfrica University tatoziva kuti nei tinotipa hatina kuda kupa chinhu chiri empty. Africa University yakazvimirira kutsenya vana ava vatsengwa igovabonita pane zvavanenge vachiita paone hectare. Tine bhengi riri kutitonisa kuisa infrastructure yedrip irrigation paone hectare ipapo.

This project is set to be spread across Matasa South constituency. Nzvimbo ino yakaoma, haina mvura asi ine mvura pasi, haina mvura inonyanya kunaya zvekuti tingaite zvinhu zvakaita sezvizvi zvichibuda pasina eboho. Asi kumusha kwatinobva ikoku, ini ndinopa encouragement kune munhu wese anobva kumusha kuti enda unoisa 1 hectare yako drip irrigation woisa bhoho rako wovaka musha wako woita zvakadai akutenda hurumende nechirongwa chedevolution because icho chirongwa ichochi chichasvika kure iye zvino e, tiri kuinkareja kuti dai tamhanyira pamadhamu nemabhoho toti mapani ega ega ari kumusha ane malow lying areas kuzasi adhemewe poitwa project yakadai the project is producing onions cabbages lettuce green millis with markets reaching as far as harare pari zvino izvi haa zvinhu zvose zvanaka taani maonyeni pano takurima mafensi letisi tiri kurima mabeetroot matanaps pano saka upenyu hwedu hwatobudirira taakutodyawo zvakanaka zvinonaka zvinorimwa mataundi zvitaakutozvirimawo kuno nharaunda magariro atakaita takagara tichimbotambura tisingazivi kuti zvinhu izvi zvinorimwa munomu tichitoti ndizvavarungu zvavanorima ivo vamwe vanobva kuharare vachiuya vachitenga vari kufadzwa nemarimiro atinenge takaita tine zvakawanda na zvatiri kurima asi zvatiri kunyanya kubesa nazvo ionyeni let's take a short break please don't go away

nemhomho yauri kuona apa iyi havasi vanhu vako iwe ndo munhu wavo wasarudza kuita muranda wavo

Tinosungirwa kuwana maguta mukati menyika, tiwane kurima tichiguta mukati menyika yedu. Hongu kune ndonzi climate change, kusanduka kwaita kunze, mvura ichanai makoya tinenge tichizuya kuti inai

Ndaiwana chingwa chichigosa wheat yaibva kuUkraine ndofunga makaza kuti Ukraine kwava nehondo ndokwakuchibva wheat yedu saka ndokuronga tiwane wheat inotikwanira pagore tinosungirwa kudiridza pakakura sei tikakawanda tikasavadiridzira ndinofara kuti kubva gore rino Wiki yadarika inoyi ndandakateerera eh, mahectors eirrigation eh, amakaita kuno kumanikaezi akadarika egore rakapedza pamusaka pekuguroka watinawo iko zvino tava negorosi kudhara taisipori magorosi vekamwedzi mitatu atagona veka mwedzi mina

efactory replant inoprocessa mafutsa enyu kuno sezvavanonzwa mukomana uyu kazaikai a ah, ndataura napresident ndichipa zvichemo zvangu for the first time ndati waita hako Eh, zvichemo zvawataura izvi tazvitora pasi tichazvitevedzera zvose hazvikwanisi kugadzirwa nezuva rimwe asi wasvitsa zvichemo hakuti chaiko dare rinopfuura pano patiri The government of Zimbabwe has also embarked on a project to ensure that each of the 35,000 villages in the country has a solar powered borehole, and to that effect, 80 drilling rigs have been purchased and 40 are already on the ground working.

isu sehurumende tinokudza vanhu vedu vari kumaru ndo vakatibereka pahoke yedu pasi pakarama saka mwana wokuno kumaruwa ndofanira kuipa zvinowanikwa nevana vekumadhorobha vavana vanoshandisa makombiyuta aya havasarudzwi kuti Baba vako kana amai vako vanosapota pati naizvozvo tinoona kuti generation iri kuuya iyi tinosungirwa kuidzidzisa to be patriotic about their country

He also urged the people to be united and desist from violent behavior. Hapana nyika imwe neimwe dzamunoziva hatiti nyika yamajapani yakavakwa namajapani yemabritish yakavakwa namabritish Hedu yeZimbabwe inosungirwa kuvakwa nevene vayo muZimbabwe. Ndozvatinosungirwa kuita kwete kupedza nguva tichiita zvirwere zvemhirizhonga zvokupisirana dzimba zvokurovana kwete. Hatifanzi Jehovha izvozvo. Jehovha anofarira vanhu vanoda rugare, vanobatana, vanobatsirana. Ndiyo murayiro wedu, ndiyo donzvo redu. He urged the youth to desist from drug and substance abuse as it destroys the future of the country.

Peter Moyo, Chief Wenje and many local artists. The multitude of people were treated to some great music. The visit by the president left an indelible mark in the people's lives, and some of the people who spoke to the constituents talk team could not hide their joy. Ndine mufaro muzhinji nekuda kwemufaro uri kungopfachukira nezvatakaitirwa napresident nezvatakaitirwa naMP akatiunzira president wamunangagwa munzvimbo yedu ino yebhuri inzvimbo yanga yakashoreka inzvimbo yanga yakazvidzika asi nekuda kwamp e, eh, wedu misheki mugadza ari kutiitira zvakanaka tine mufaro muzhinji so pamwe ndingatotadzi kutaura nekuda kwekufara ndiri kufara zvakanyanya tainga tiine chishuwo chekuti president wasvike pano wachionawo chikoro chedu tichionanawo nawo wachionawo nzvimbo yedu nzvimbo yedu inei tiri kushuwirawo kuti dai taona mvura yekuisawo muminda yekudiridza e, pakaitika a very very amazing episode in my life we got to meet the president face to face Courtesy of our Honorable Mishek Mukatsa, eh, the President assured us as youth kuti tishandise maoko edu kufarming nekumineral and I would also like to thank Honorable for being a man of his word. He's been with us, he's still with us. Zvichemo zvedu zvese anonzwa, anoita. He is a man of his, of, of his word. He keeps his promise. Support us. On legal matters, should anything happen, we are people. If anything happens, Bed is there to stand by us, support us. Ndinofara nekuti tsika kwakaita mukuru wedu mutungamiri wenyika President vaMunangabwa. Ndinotenda naizvozvo. Eh, vakatipa vakandipa simba kana vakatipa simba isi semadzimai kubatana Ndochikuru chandakafarira kushanda nemaoko nesimba ndakazvifarira kusimudzira pfumvudza iyoyo inova inosimudzira nyika yedu yezimbabwe kuti tiwane chikafu tisaende koshava kune dzimwe nyika ndo chimwe chinhu chandakafarira chakataurwa nemutungamiri e, ndode kungotenda nekuti tsika ikoko nokuti chakava chinhu chekutanga kuti ndionane napurezidendi pedyo neni e, ndakavaona chiso nechiso e, tikavaona taiita zvekunzwa kana kuona kure pamaterevhizheni but ndakafara kuona purezidendi vachititsika ini ndiri mugari wepabhiuri ipapo pakatsikwa napurezidendi ndirini ndakaganukidzana nechikoro ndiri paboundary yechikoro saka ndinode kufara napresident kuti tsika handiti vakaya kuchikoro president vakanga vari pamba pangu saka ndinotaisa rupafadzo rwakakura pane zvese zvavakandivimbisa ndinoratidza kuti sababa vanditsika pamusha pangu The transformation of Beauly Torondo Primary School from an old farmhouse to a top-notch school is a true exhibition of the efforts by the Second Republic of not leaving no one and no place behind. As Beauly Primary School head, I want to thank His Excellency

Tales of Bewley Torondo Primary School paint a picture of how difficult it was for learners to access education in this area.
Sepainiya se parent wechikoro chinechi ah, taitatarika zvisingaiti vana vedu vachidzidzira muchitangwena ichi chiold farm house ichi zvichitambudza zvikuru kuti tikwanise kusumudza chikoro isusu sevabereki vana vedu vaitotambudzika kwazvo kubva nzvimbo ine wachinoyambuka rwizi ruri dhenjerasi uko runonzi mutare river rusina mudanho wakanyatsokwana pari zvino kuti vanodzidza chikoro chiri about some kilometers away zvino tine mufaro mukuru kwazvo pakauya honorable mugadza vakauya muwanhu tikatanga kushanda nawo chikoro chino chikasumuka zvishoma nezvishoma e, tikaona chiedza kuti zveshuwa kune kwataakuenda pari zvino izvi musha uno wajeka Kuzotopinda kwawaita muofisi panapa kapa tine mufaro kuti zvinhu zvamhanya kuchinja kushandura musha uno kuti chikoro chinechi chibve kubva muzvitangwena musha uno washanduka zvisikatomboiti chaa chikoro kuzouya kwaita nemakombiyuta tine mufaro vana vedu wasanga wawenzanawo nevamwe vana wawenzanawo vamwe vana zvekutoti otaa nemufaro tinotofunga kuti kechimendi vana vachatoramba vachiuya pana nokuti chikoro chedu chabatanawo nezvimwe zvikoro president wedu shoko rarekuti no one should be left behind no place should be left behind zviro kwazvo takazviona uye tazviona musha uno wajeka musha uno haa mr phineas kutu who has been living in this area for over 25 years believed this school will educate generations and generations to come ane 25
years ndiri mu panharaunda pano pabhiuri pana Hey, eh, saka wana wangu tingati waka musikana mudiki wekupedzisa wakafunda pano ebva azopedza form four yake akutsvimba asi chikoro chachakatsikira wamwe wachimbochinja wana kuti ha ah, chikoro ichi chindori padondo dondo asi taakufara kuti e, chakura pasvikawo namutungamiri wakauyawo wa, wa, pano ndokusumukira kwechikoro chedu ichi

Reduce trespassing and vandalism. Chikoro chino chaya chiri chikoro chemupurazi. Zvikoro zvemumapurazi tozviziva tese kuti zvizhinji vana vaidzidzira mumabhani nemuma eh, old farm houses. Ndiwo situation yanga iri pano. Isitution yakagara ichitirwadza. Asi kuuya kwaita the new, new uh, dispensation, it has changed things. And this is one of the things that it has changed. inini ndaona kuti mm, chikoro chiri pano chinoda assistance takatanga kuisa magetsi pano tikaadhonza from 500 meters away tikaaisa tikarenovata eh, the farm house that yanga ichishanda seclassroom panapa eh, farm house iroro rakarenovatwa now rine matwo classrooms ari kutoshanda zvakanaka tadhonza magetsi takaita dombo rakanaka potras yakapa chikoro chino makombiyuta makombiyuta iwayo e, aida kuti ave nelaboratory yekuti ashandirwe saka inini samp ndachipinda 26 march ndakaona zvakakodzera kuti pave nelaboratory pano saka ndakambotanga ndaita laboratory yezera ratingati redu ndokuzoona kuti aiwa tine vanobatsira vehurumende ndokuaprocha potas potas ndobva yauya ndobva yaita zvidavado zvamuri kuona izvi ichiimburuva on the e, e, e, lab yatataisa tichishandisa cdf yedu tichiona block ripapo tine mawell wishers atinoshanda nawo now and again mawell wishers yawo e, inisa mp e, cdf yedu takabamisa musoro pamwe chete tikabuda neblock iro ravhurwa napresident nhasi so basa rakabatwa panapa iguru chikoro chino chaa chisina fenzi waingopfuura uchiinda nekwaunoenda nako takabva tatifenza tichishandisa cdf yedu so izvozvi tiri kuexpecta mari yedevolution kuti tiite rimwe block the parents are already seeing change in their children who are now computer literate and can also operate different ict gadgets such as phones and tablets ndiri kuzwa kufara nezvatakaitirwa kuno kubiuli primary school kunova kunoenda mwana wana wangu vaviri dion Dion naAnelisa wakuziva kuti kune makombiyuta pasikuru pedu pakanga pasina magetsi asi izvezvi magetsi apo makombiyuta vana wangu ndo wakutondivakachiti wakabva kusikuru wakutondiudza kuti mama nhasi tatichidzidza kubata mouse tatichidzidza keyboard kana foni yangu tachi chaiyo mwana wangu wakutogona kutoiopareta ari grade two toda kutenda zvikuru mp wedu wamgadza nezvawakatiitira kasikuru kedu kanga kari kadoko doko kabiu